Minkejja ċ-ċokon tal-gżejjer tagħna, xorta għandna bosta karatteristiċi ġeografiċi interessanti, fosthom il-widien. Tkellimna ma' Simon Salafia, Riċerkatur li tul is-snin ġabar madwar elf isem ta' wied.
Il-kelma widien aħna nifhmu biha l-postijiet eh, fejn meta tagħmel ix-xita f'Malta u Għawdex eh, jgħaddi ħafna ilma. Ġifieri huma postijiet fejn huma forma ta' litra U jew litra V bl-Ingliż li Jiffurmaw qisu għal żmien qasir ħafna meta f'Malta jiffurmaw xmajjar żgħar. Ir-riċerka bdiet eh, fl-interess tiegħi li ndur postijiet f'Malta u niftakar l-ewwel ħaġa li kont għamilt xi tmien snin ilu minn fuq il-website tal-MEPA dak iż-żmien kont ġbart l-ismijiet tal-widien eh, kemm ta' Malta u kemm ta' Għawdex. U mbagħad żidt bqajt nfittex iktar sorsi u sakemm illum prattikament qiegħed għandi f'idejja ftit inqas minn elf isem ta' wied tal-gżejjer Maltin. Bħala ismijiet ta' widien nistgħu naqsmuhom fi tliet kategoriji. L-ewwel kategorija huma dawk il-widien li għandhom isem ta' persuna illi jew għandu xi għelieqi jew il-wied huwa tiegħu. Per eżempju nista' nsemmi Wied Filip, per eżempju Wied Anġlu, il-Wied ta' Kieli lejn Baħar iċ-Ċah. Dawk huma l-ewwel kategorija. It-tieni kategorija huma ismijiet ta' widien deskrittivi, bħala eżempju ħa nagħti ismijiet ta' widien fejn fihom ħafna tipi ta' siġar differenti, il-Wied tal-Ħarrub, il-Wied tar-Rummien, Wied il-Ballut lejn San Ġiljan, illum nafuh bħala Wied il-Balluta, u t-tielet kategorija huma l-ismijiet tal-widien fejn L-isem ġej mill-post minn fejn jgħaddi l-wied, bħal il-wied ta' l-Imsida, il-wied ta' Ħal Lija, il-wied ta' Ħal Balzan, dak it-tip. L-ismijiet tal-widien huma interessanti għax jirriflettu prattikament il-lingwa Maltija. Hemm ismijiet ta' widien illi huma għandhom l-isem ta' xi persuna li huwa ta' nisel Għarbi. Per eżempju, nista' nsemmilek żewġ wilied li l-isem tagħhom huwa mija fil-mija isem Għarbi. Wied Randan lejn il-Manikata, li Randan huwa isem Għarbi li iktar nafuh fid-dinja Għarbija bħala Ramadan, u wied Għomor li f'Malta nsibuh mill-inqas f'żewġ postijiet jekk mhux fi tlieta. U mbagħad hemm ċertu ismijiet ta' widien illi ġejjin għandhom xeħta ta' l-Isqalli jew tal-lingwa Katalana. Per eżempju, il-wied Ġarnaw, Wied Ġarnaw, mir-riċerka tiegħi sibt li huwa wied ġnien Arnau, li Arnau huwa isem Katalan, Arnold bl-Ingliż. Hemm isimijiet ta' widien li huma interessanti, strambi, pereżempju, nista' nsemmilek każ, lejn in-naħa tal-Baħrija hemm wied jgħidulu Wied Osforija. Osforija huwa isem stramb, però illum nafu kważi b'ċertezza li Wied Osforija ġej mill-isem Wied Għajn Sfurija u l-kelma Sfurija probabbilment huwa isem Għarbi li huwa forsi d-duminuttiv ta' l-isem Għarbi Zafira jew Safira. Hemm ċertu widien li għandhom isem marbut ma' leġġenda, per eżempju l-Wied ta' l-Isperanza, hawnhekk viċin il-Mosta, li kien hemm il-knisja li għandha l-leġġenda ta' l-Isperanza,